Hijra dik il-frawli sinjura llum. Da Malta hijra xi ġmiel. Il-frawla, frotta li nkunu qed nistennew bi ħġarna, għalkemm propjament laqqas hija frotta għaliex huma żerriegħa ċkejknin li hawn fuq barra li huma il-frott, fatti hija l-uniku frotta li għandha żerriegħa fuq barra. Frawli huwa simbolu tal-imħabba, senswalità, purità, abbundanza u fertilità. u għandha storja interessanti ta' spjunaġġ, kolonjaliżmu, natura u esperimenti. Snin ilu, il-frawli kien rari, misterjuż u affaxxinanti. Ma' żmien, peress li sar abbundanti, il-bniedem nesa l-meravilja tal-frawli. Hija xjenza u r-riċerka li tfakarna billi tiżvela d-dinja glorjuża tal-frott u l-ħaxix. Il-frawli fih ammont għoli ta' plant compounds li wħud minnhom fihom benefiċċji qawwi għal saħħitna li jipproteġuna mir-riskju ta' mard kroniku serju. Minħabba l-lista twila ta' antiossidanti differenti f'ammonti kbar, ir-riċerka turi li l-fraw li jista' jipprevjeni allura jipproteġina minn ħafna tipi ta' kanser għaliex dawn l-antiossidanti jiġġieldu oxidative stress u l-infjammazzjoni f'ġisimna, żewġ kundizzjonijiet li jikkawżaw il-kanser. Apparti minn hekk fil-frawli instabu aktar minn 25 anthocyanins li jagħti l-kulur aħmar jgħajjat lill-frawli. Ikel li fih livell għoli ta' anthocyanins fih ħafna benefiċċji speċjalment għall-qalb, għall-pressjoni, għall-funzjoni tal-moħħ, inaqqas l-infjammazzjoni, jista' jipproteġina minn type 2 diabetes u jista' jnaqqas ir-riskju ta' ċerti cancers. Il-frawli huwa wkoll powerhouse ta' nutrijenti Huwa sors eċċellenti ta' vitamina C, manganiż, folate, potassium u f'ammonti iżgħar ħadid, copper, magnesium u phosphorus. Il-frawli jbaxx il-kolesterol tajbin għal minu diabetiku jew għandu livell li ta' sokkor għaliex għandu glycemic load baxx. Jekk tieħdu wara ikla b'ħafna karboidrati, inaqqas l-ispike tal-glukos u l-insulina. Fiha mont baxx ta' kaloriji u jgħinna biex nixxieħu aktar bil-mod. Tajjeb ħafna għal ġilda sabiħa u hemm min minflok jieklu jinħasel bih. Madam Talien, figura prominenti fi Franza tas-seklu 18, darba fis-sena kienet tieħu banju fil-meraq ta' 10 kilos frawli. Il-frawli huwa il-frott tal-imħabba u l-passjoni. Jingħad illi jekk żewġ persuni jaqsmu frawla waħda, jtiru jinħabbu. Hemm konnessjoni wkoll mal-alla Rumana tal-imħabba Venere. Skont mitoloġija Rumana, il-frawli twieled mid-dmugħ li bkiet Venere wara li l-maħbub tagħha Adonis miet. Id-dmugħ ċarċar ma' ħaddejha u kif ħabat mal-art inbidel fi frotta ħamra forma ta' qalb. Fl-antik kien hemm superstizzjoni li nisa tqal kellhom jevitaw milli jieklu, imissu jew iħarsu lejn il-frawli Għaliex it-tarbija titwieled b'marka ta' frawla. Fl-arti Kristjana, il-frawli għandu simboliżmu importanti. Il-weraq magħmul minn tliet partijiet jissimbolizza t-Trinità. Il-frotta ħamra tipponta 'l isfel tirrappreżenta l-qtar tad-demm ta' Kristu, u l-ħames petali tal-fjura bajda simbolu tal-ħames pjagi ta' Ġesù. Il-frawli huwa assoċjat ukoll ma' turnament prestiġjuż tat-tennis f'Wimbledon, fejn sa mill-ewwel turnament fl-1877, Bdiet tradizzjoni fejn l-ispettaturi jieklu frawli bil-krema. F'ġimagħtejn jiġi kkunsmat 38 tunellata ta' frawli. It-togħma u l-għamla tal-frawla salvaġġa li kien jittiekel mijiet u eluf ta' snin ilu huwa differenti ħafna minn dak li nieklu llum. X'ġara? Għalkemm fl-Ewropa kien hawn frawli selvaġġ sa minn żmien il-Preistorja, u mas-seklu erbatax beda wkoll jiġi kkultivat ftit billi jieħdu l-pjanti mis-salvaġġ u jħawluh fil-ġonna, Il-frawli kien żgħir, rari u bla wisq togħma. Il-pjanta aktar kienet tiġi kultivata bħala ornament. Fis-seklu 16, Jacques Cartier, esploratur Franċiż ikkummissjonat mir-Re ta' Franza, vjaġġa fil-qalba tal-Amerika fejn skopra meded kbar ta' frawli selvaġġ u ġab pjanti miegħu lejn l-Ewropa. Magħrufa bħala Fragaria virginiana, dawn il-frawli kienu ċkejknin imma ħelwin ħafna. Imbagħad fl-1714, Amadé Fraisier, spija tar-Re Luigi Erbatax, intbagħat iċ-Ċilì biex jispija kif l-Ispanjoli kienu qed jiddefendu l-kolonji tagħhom. Kif kien hemm Fraisier innota u kiteb dwar il-frawli fiċ-Ċilì, li kienu kważi bojod u kbar daqs bajda ta' tiġieġa. Naturalment, miegħu dan ġab ukoll il-frawli il-pjanti miċili. Fl-1765, Franċiż ieħor, Antoine Nicolas Duchamp, dakkar il-frawla ħamra ċkejkna u ħelwa li kien ġab Cartier mal-frawla kbira Ċilena li kien ġab Fraisier. U voilà, twildet il-frawla ħamra kbira u ħelwa li minnha ħarġu speċi differenti li niklu llum. Il-bdiewa tagħna jibdew jippreparaw għall-frawli f'Awwissu bidu ta' Settembru. Il-frawli huwa delikat u fih ħafna xogħol u l-bidwi jieħu ħsiebha daqs tarbija. Jagħmlulha l-flanni u jużaw il-plastik li hu biodegradable biex il-frawla ma tiġix f'kuntatt mal-ħamrija u ma ssirilhiex ħsara mill-bacteria u fungus li jkun hemm fil-ħamrija. Il-plastik ta' fuq jipproteġiha min-nida u l-bidwi jiftaħ u jagħlaq dan il-plastik skont il-bżonn. Però l-bidwi għandu wkoll il min jgħinu biex il-frawli joħroġ sabiħ. L-ewwel toħroġ il-fjura, sintendi, u l-ewwel il-fjura. Ħa ngħidlek ara, bħal hawnhekk ha, ħiereġ il-bukkett issa, hawnhekk joħroġ bukkett, jiġi bil-fjuri, jiġi fjuri hekk bħal dawn. Imbagħad ej ej ej x'in tiftaħ, tiddakkar bħal Medina. Idakkara bħal naħal, qed tifhem? Imbagħad tifforma l-fju il-frawla xi jekk ma jdakkarix in-naħal. Ma tiġix tiġi qisha mawġa, ma tkunx tajba li kell.
Mhix ma tkun imma tkun issa sfigurata ngħid li jien. Malta aħna fortunati li l-art tagħna u l-bdiewa tagħna jipproduċunna frawli b'toma eċċezzjonali. Apparti minn hekk, peress li l-frott jasal għandna malajr, In-nutrijenti jkunu intatti. Ma ninsewx, iktar ma jkun ilu li nqata' l-frott u l-ħaxix, aktar jonqsu n-nutrijenti u t-togħma tinbidel ukoll. Bil-frawli tista' tagħmel ħafna affarijiet biex l-ikel tiegħek ikun aktar varjat, kreattiv u nutrittiv. Agħmel l-insalata aktar interessanti billi magħha iżżid frawli mqatta'. Servi frawli mal-ġobon għax imorru tajjeb ħafna flimkien. Tista' tagħmel pizza bil-goat cheese, frawli, ħaba u għasel. Tista' ssajru mal-għaġin. Minflok ta' dam, agħmel salza bil-frawli. Per eżempju, mal-inċova imorru tajjeb ħafna l-frawli. Aqli basla, żid inċova mqatta' rqiqa, frawli, ħaba, żebbuġ u sajjar għal ħames minuti. Kun oriġinali u mal-bruschetta minflok ta' dam jew flimkien ma' ta' dam, uża frawli bi ftit balsamic vinegar. Tista' tgħaffeġ il-frawli u fih timmarina t-tiġieġ, imbagħad sajru u servih f'wrap, Jew daħħal il-biċċiet tat-tiġieġ immarinati fi skewers u ixwihom. Mal-majjal jew mal-papra tista' sservi wkoll ftit salsa tal-frawli. Għal xi ħaġa ħelwa, tista' timla l-frawli bil-krema u tidlikhom ftit biċ-ċukkulata. Tista' tixrob ilma togħma ta' frawli billi titfa' frawli ġo buqar tal-ilma. Il-frawli tista' tiffriżah. Aħslu, ferxu fuq karta strazza u poġġeh fil-friża. Meta jiffriża, itfgħu f'boroż u ħallih fil-friża għal meta ma jkunx fl-istaġun. Tista' tnixxfu wkoll billi taqtgħu min-nofs, tpoġġeh fuq dixx u taħmih f'temperatura ta' madwar 60 grad Celsius. Imbagħad tużah bħala snack jew mas-cereal. U l-weraq ta' rmieħx. Fih ħafna vitamini, minerali u polifinoli Bih tista' tagħmel te jew żidu ma' xi soppa, ma' salad u proġa jew smoothie. Il-frawli jaħtlu biss qabel tieklu mhux qabel għax inkella jibda jmur. U jekk ikollok xi frawla li bdiet timmoffa jew bdiet tmur, armiha għaliex tħassar lill-oħrajn u mhix tajba lina. Riċerkaturi mill-University of London skoprew illi il-frawli iqanqal fina memorji pożittivi. Il-Malta Food Agency tħeġġek biex tagħmel aktar memorji pożittivi u tikol aktar frawli.